Кайнатма. Мин бит брекет киеп йөрмим, беләсең. Һәм э, брекет системаны мин Восход урамында тикшертерәм. Менә бүген булган иманда һәм басып тордым да бу анда мәктәп тора ич инде. Һәм әйтәм, монда Тәбрис Яруллин укыган дип хәтерлим, дип басып тордым. Ибраһимов исемендәге Шул. мәктәп Шунда битендәме? укыдым, әйе. Син бит инде минем күрше булып чыгасың. Мин теге Шамил Усманов урамында укыдым, икенче гимназиядә. Ә син Аида да анда укыды.
Аида да анда укыды.
әйе. Синең нинди хатирәләр- хатирәләрең калды менә мәктәп турында, мәктәп еллары турында? Без башладык шта.

бик сирәк килә. Һәм ул гимназиягә нигез салучыларның берсе минем әни. Ул анда завуч булып эшләде һәм күп еллар математика укытты. Син завуч буласыңмыни? Мин завуч малай.
Привилегияләр. Юк, э, Укытучы балалары гына белә ничек аларга авыр укырга. Шул ук мәктәп, шул ук мәктәптә булган. Әйе, таләпләр бик югары. Ну, мин үземнең травмалар турында түгел, ә бер кызык факт турында сөйлисем килә. Без шул ук гимназиядә яшәдек тә әле. Менә Казанда бик сирәк кеше мәктәп бинасында яшәгән. Мин шундый ике ике гаиләне беләм, дип әйтергә була. Безнең янда инглиз теле укытучысы яши иде. Һәм безгә квартира кирәк булгач, менә ике бүлмәле фатир анда бирделәр. Хәзер анда китапханә ачтылар. Хәзер китапханә булган җир, унҗиденче гимназиянең, без шунда яшәдек. Ике бүлмәле булган име анда? Шулай дисең. Ике бүлмә бар иде.
Ванна бар име шунда?
Туалет та бар име? Ванна, туалетлар Кухня?
бар иде. Ванна юк иде бугай. Мунчага йөрдегез каядыр, әйеме? Әйе, әйе, шулайрак булды бугай. Хәтерләмисеңме? Менә бик авыр исемдә тотам, без күп э, күчеп йөрдек, но менә э, минем яшүсмер чак шунда узды. Димәк, минем уйный торган урын ул э, шул гимназиянең ишек алды иде. Һәм минем беренче эштә шул гимназиядә булды. Мин беренче булып менә дворник булып урнаштым. Әни әйтте менә, әни белән әти инде әйттеләр менә, өйдә синдә ниндидер карар э, ниндидер карарлар, карарларны, решениеларны э, сөйләшә аласың, әгәр дә менә өйгә акча алып кайтсаң. Һәм барып урнаштык, нигә шунда көн сайын чыга идем, э, укырга барганчы тиз генә чүпләрне җыеп чыгасын, шуннан соң анда шактый зур гына территория, э, сибереп чыгасын, шуннан соң кар көрисен инде. Менә шундый. 14, 15, 16 яшь булгандыр инде, ничә яшь булды? Миңа 14 яшь иде.
14 яшьтән эшли башладым мин. Менә шундый хатирәләр. Ә болай безнең сыйныфта бик шундый дус иде Зөлфирә Кахирна безнең э, класс җитәкчесе. Ну менә әз генә сиңа сөйлим дә, имә, ни?
Кайтасы киләме шунда? Барып кайтасы килә. Юк, менә теге ничек әйтә, чувство вины. Ә. Чувство вины. Йөрмәгәнгә инде, килмәгәнгә. Ну, ул минем эш белән бәйле инде. Мин бер кайчан да туктамыйм теге эшләргә. Ял, ялларны да эшлим, шуны белән бәйле инде. Ә былай Э, элек бит әле эш шундый иҗтимагый публичный эш белән бәйле иде ә син анда мәктәптә э, мәктәп бит инде ул ме мәктәп унжинче гимназия а гимназия син дә гимназия дейме татар телендә идеме дәресләрегез әйе бөтен фәннәр дә татар телендә инглиз теле инглизчә иде анысы да татарча булса сәер булыр иә ә ничек соң ниша

бөтенесе үз теләгән юнәлеше буенча укырга керделәр. Университетта бит инде укыганда, син бит э, татарча укуны дәвам итмисен. Ләкин менә мин, мәсәлән, э, математика ничек яхшы белдем, һәм мин аны от иде э, татарча өйрәнә идем. Анда да мин беренче партада утыра идем, инде высший математиканы өйрәнгәндә. И иң яхшы минем килеп чыга иде, мин аны ярата идем һәм теге мәктәптә алган белемнәр булыша иде. Инглиз теле, мәсәлән. Ә, инглиз теле татарча түгел бит.
Ләкин ул Ул да йөрде. Юк, базасы яхшы булган инде мәктәптә. Бик яхшы. Мин уйлыйм әле дә шулай. Ну безнең э, чыннан да менә ушын... Беренчедән кара Ләйлә, безнең бит хәзер шундый проблем бар, э, балалар бик күп укый. Меңнәр, там, мең бала укый. Ә безнең гимназиядә 300 бала укый иде. сыйныфлар зур түгел, бөтенесе бер-берсен белә. Укытучылар да ничектер беләсезме, теге конвейерга кебек карамыйлар иде. Менә андый гимназияләр кирәк дип мин әле дә саныйм. Кечкенә генә гимназияләр, алар һичшиксез кирәк, анда балага игътибар күп була. Ансы да дөрес.
Ә сезгә ничек алдылар анда мәктәпкә? Менә бездә ничек булды? отбор инде балаларга экзамен биреп сайлап сайлап ләкин барыбер безнең районнан булган балаларны да алалар

ни булган иде, юбилей булган иде, шунда барган идем, юк, былай йөрмим. Яратмыйсың. Ә, ә, ярату түгел, менә өлгермим, өлгермим. Чатта утырасың.
Чатта бар менә, чыгарып атмаган булса. Ну, менә минем хатын Аида, мин аны белән сокланам, ул э, елда йөри. Аларның класслары шундый чөнки. Шулаймы? Ә, аларның класслары шәби.
Без менә сыйныфтан соң э, күрешеп аралаша идек, ниндидер менә университетта һәр кеше инде югары уку йортында укыганда күрешеп аралашып тора идек бер мәлне шул да югалды но менә мин озак еллар бер партада утырдым искәндәр хәбибуллин дигән кеше белән ул э, ялкында эшләгәч без гел күрешеп тора идек хәзер дә мин аны күрәм ул спектакльләргә килә балаларны алып китапханәгә килә мин аны күреп торам менә без аны белән ничек бер партада утырдык хәзер дә менә ничек әйтергә бизнестик дип инде әйтергә була ертеге ә мин йөрмим менә мин өч булдым бугай егерме өч елда өч тапкыр бардым класс белән очрашырга беренче елны бардым мин ә мин бөтен класстан бер үзем генә заочный формага укырга кердем теге без бөтен кеше бөтен кеше йөри очныйда мин генә неудачница булып мин үзем сиздем дә начар итеп хис иттем дә озак еллар буе йөрмәдем йөрмәдем дә аннан тагын бер эләктем дә әйттем дусларга классташларга Митәм, Рамил э, килмичә, Шафигуллин дигән Рамил безнең бар анда класста. Митәм, мин э, йөрмәячәкмен. Ә ул килми бер кашан да. И шундый яхшы булды ул. Митәм, Рамил йөрмә булмаса, митәм, килмим. И бер мәлне миңа җибәрәләр фото, бүтән класс утыра, и Рамил утыра анда. Митәм, языгыз адресны, митәм, мин сүз сүз бирдем, митәм, мин килеп китәм. Килден, яме? Килдем, килдем, яме.
Сүземдә торам мин шундый. Мин э, компенсация булды минем. Э, мин группадашка иләндем бит. Старостага безнең. Ә кем әле ул?
Аида.
Сәйдәш дип йөртәм мин аны. Әйе. Ну мин Аида белән бергә укыдык бит инде, ул миннән бер класска э, кечерәк. Аны хәтер яхшы, минем чәптә мәктәптә мин синең кебек хәтерләмим күп әйберне. Төнә төшеп калган. Һәм ул миңа фотографияләр җибәрә, кара без бергә волейбол уйнадык, бер командада булдык. Мин аны хәтерлим, ләкин уйнаганны бөтенләй хәтерләмим. Но аларның классларын мин ярата дирем, чөнки алар чыннан да класслар шундый дус иде. Менә менә бездән соң класслар алар барысы да ничектер шундый миңа анда укыйсым килгәни минем, алар белән укыйсы килгәни. Алар шундый дус булганга күрә. Шулайдыр, шулайдыр.
Шулайдыр. Мәктәп ул яхшы ягы да булды инде аның. Минем минем очракта мине сәхнәгә чыгардылар. Мине мәктәп шулай үзгәртте бик нык. Һәм мин үзем генә уйнап утыра торган интроверт бала идем. Һәм әнинен дә шундый теләге булды. Ничектер мине сәхнәгә өстерәп алып чыктылар һәм мин сәхнәдә миллиард тапкыр чыгыш ясадым һәм миллиард тапкыр дулкынландым бик нык. Син дулкынланганда кайсы җирең дулкынлана? Эчең авыртамы? Нинди син кая синең тәнеңдә ул дулкынлану? Син сизәсеңме? Хәзер хәтерләмим дә инде. Аякта да булган иде төрлечә. Без инде анда консерваторияләрдә инде алып бара идек, чыгыш ясый идек. Бөтен инде кайвакыт режиссерлар әйтә иде. Лилия мәрхүм сүзе дога булсын, ул э, яшь китте менә, э, минем партнерша дип әйтик инде, чыгышлар буенча. авариягә эләгеп. Һәм ә, әйтә иде, менә Тәбрис белән Лилиядән башка юкмыни бала бу Татарстанда дип шул кадәр күп йөрттеләр. Ә, һәм минем ә, ул менә 10 ел чыгыш ясаганнан соң гына ул дулкынлану китте. Менә күп кешегә бит кирәк, мәсәлән, анда бер ел актив рәвештә сәхнәгә чыгып торсан, кемнендер анда 3-4-дән китә. шундый э, үз үзеңә ышану арта ә минем ул беркайчан да э, китмәде гел минем белән яшәде менә кайсыдыр моментта теге рубильникны төшергән кебек сүндерелде ул менә минем э, бәлки шундый бәлки бер берәр шундый травма булгандыр мәктәптә теләми идем ләкин йөртәләр чыгаралар әйе һәм ул мине нык үзгәртте хәзер инде уйлыйм менә файдага булган дип Чөнки менә мин нәрсә эшләсәм дә, бөтенесе шундый публичный кеше белән эшләү белән бәйле. Ул бик файдага. Чыгыш ясый белү, сөйли белү.
Кайнатма. Дуслар, барыгызга сәлам. Бу кайнатма подкасты. Без монда сәләтле егет-кызларны чакырабыз. Бу проектны без Болгар радиосы һәм Yummy Music лейблы белән бергә эшлибез. Бездә кунакта бүген Тәбрис Яруллин, ул китапханәче. Нигә көләсен?
Ну, дөрес бит инде. Син китапханәчеләрдән көлеп.
Гафу итәргә кирәк. Гафу итегез, китапханәчеләр. Мин сезне яратам, хөрмәт итәм. Әйе, шулай.
Э, ничек сиңа анда эшләргә? Әйбәт, ә нигә мине чакырырга булдыгыз? Сәләтле кешеләрне белән сал чакырасыз бит. Э, с- Ә, сәләтле һәм билгеле. Әнта- Әйе, Әнтан. шул ук сорау. Мин билгелемен инде. Шул ук сорау.
М, Тәбрис Яруллинны бик күп кеше белә дип беләм. Юк, мин э, шаяртам. Ә, Дөресен генә әйткәндә, минем теге... Ун ел э, буе сәхнәдә тор- чыкмаган кеше, конечно, сәләтле. Әйе, ну, мин гел теге сәләтле дусларыма әйтәм. Менә мин әйтәм, сез шул кадәр ялкау, мин әйтәм, минем хотя бы бер сәләт булса, инструментта уйный белмим, әйме? Шигырь яза белмим, җырлый белмим, бии белмим. Мин әйтәм, хит бер сәләт булган булса, мин хәр почмакта там. Исәмесез, ә мин инструментта уйный беләм. Дип бөтен җирдә чыгыш ясап йөрер идем, мин әйтәм. Сез Еллар буе, мин әйтәм, альбом чыгармыйсыз, җыр язмыйча ятасыз, ниндидер депрессияләргә кереп. Шулай итеп, алардан әз генә теге аларны үрдем инде, төрттерәм. Мин дә шулай уйлыйм үземә. Мин әзрәк кенә җырлый, җырлый белгән булсам, әйтәм, мин инде сәхнәдән төшмәс идем. Җырлар инде, мин әйтәм, йолдыз Син дә булыр. талантсыз, димәк.
Мин бөтенләй сәләтсез, коточкыч. Бернәрсә эшли белмим. Эш яшәгенә беләм. Ансы да әле. Икеле.
Яхшы. Безнең темамыз нинди? Теманы сөйләдек бит без синең белән. Башта мин сиңа бер теманы әйткәнем, син аны юк дидең, булдыра алмыйм дидең. Әйтеп тормыйм, нинди тема икәнен. Ә нишләп әйтмисез? Ә, Цензура Сорасыннар комментарийда. Сорасалар, язам. Яхшы.
Комментарийларга байт. Сәяхәт турында. Сөйләшеп аласы килә дә синең белән. Син беренче тапкыр кайчан сәяхәткә бардың? Сәяхәт сүзен ничек аңлыйсың? Бөтенләй бөтен яктан бу теманы әйдә күтәреп чыгыйк әле. Әйдә әле. Әйдә әле. Мин әзерләнмәдем. Әзерләнергә ярамый монда.
Мин сәяхәт итүче кеше түгел, ләкин э, кызыклы моментлар дөньяны шактый күрдем.
Командировкадан чыгып кайтып килмәгән кеше сәяхәтләрдә булмаган дип әйтәсең. Командировкада син тутасыз бит. Сәяхәт бит инде ул. Шул.
Әйе. Булды, күп булды тормышымда. Ә, ә карале. Әйдә, башлыйбыз.
Беренче сорау ярар. Беренче сәяхәтең нинди булды? Беренче сәяхәт хәтерләмим дә инде. Хәтерләмим, алар бик күп булды. Ну, истә калган нәрсә.
Иң истә калган сәяхәт. Иң истә калганы.
Бөтенесе шундый кызык. Ә, беләсеңме нинди? Бер чит илгә чыгу бит инде. Беренче чит илгә чыгу истә кала. Әйе. Нигәдер менә.
Ну, беренче ират кебек. Авылга әтнәгә кайту түгел, мәсәлән, нигәдер. Хәтя хәзер дә менә кадерле. Хәзер дә кайтасы килә. Минем беренче сәяхәтләр гел дә районнарда иде. Мин конгресска эшкә кердем дә, шунда әйттеләр, менә син районнар белән эшли торган бүлеккә чакырабыз. Һәм мин э, республикадагы бөтен районнарны гизеп чыктым. Ул шундый ялыктырды, икешәр, өчешәр тапкыр булдык. Ләкин анда да менә э, бик истә калды Менә ул район үзәкләре, мин чын-чынлап Татарстанны үзем өчен ачтым. Һәм менә бик яратам Татарстанны, шул да зур роль уйнады. Чынлап та хәзер дә менә Татарстан буенча барганда мин бик тиз ниндидер кызык әйберләр табам анда. Балык бистәсе. Мин беләм анда Нурулла абый ясаган музей бар, аны бер кая да язмыйлар, нитмиләр. Менә шунда барып килеп була, анда тагын нәрсәдер, тагын нәрсәдер. Сиңа гайд язырга кирәк, нинди булса да шундый, беләсеңме, чек-лист. Кая барырга, кая керергә һәм сатырга шуны 500 сумга. Син минем хатынның ипиен ашама. Нәрсә эшләргә кирәген. Идеялар. Яхшырак белә. Идеялар. Миңа нәрсә эшләргә кирәк. Һәм без менә нәкъ әле ул вакытта өйләнешмәгән идек. Финляндия татарлары янына кунакка бардык. Һәм бик дуслаштык, э, автобуста бардык без анда. Аны менә Алсу Исмагиловалар оештырган иде. Бик күңелле булды, ике сутка бардык автобуста. Э, ул вакытта әле без шундый э, үткентеле, мин инде. Үзем өчен әйтәм. Анда Рима тагын берәү бар иде. Но иң үткентеле мин идем инде. Көлеп, инструментларда уйнап, анда җырлап барып кайттык. Һәм без безне каршы алды Әмир, минем дус. Ул шунда туган кеше. Аңырчы ул монда Казанда танышкан идек, урамда без аның белән. Ул күргән дә минем күзлек кигән егет икәнне. Ул вакытта күзлекләрне сирәк кияләр иде егетләр. Һәм ул да күзлекле. Аларда инде ул тренд бар, теге киеп йөриләр иде. Хәзер бит инде ул теге Дзиңши киеп йөри. Гадәти күренеш.
Шунда килеп без аны белән танышып киттек. Резко менә була бит, э, очратасың кешене теге, яшен суккан кебек. Менә бу синең кеше дигән кебек. Ул да бөдрә чәчле иде. Һәм без аны белән нык якынайдык. Һәм ул безне алып китте шунда э, үзенең әти-әниләре янына, Вахит абый һәм Тинә апай янына. Аның тагын ике э, энекәше бар. Ул вакытта әле алар кечкенә иде. Алар Ярвинпа дигән кечкенә генә шәһәрчектә торалар иде. Ә, Финлянча инде Ярвинпа. Әйе. Әйе, анда ике а. А. Һәм ә, шунда аларның йорты, менә Тинә тапа ничек беләсезме, шундый әле дә исемдә. Ә, шундый матур күлмәктә чыга, ризык куя өстәлгә, сервировкалары. Һәм без анда ашаган идек верандада. Һәм шундый э, кояш керә, нурлар, шундый сөйләшү, ачык кешеләр. Һәм без анда Әмир белән хәтерлим, ашаганнан соң чыгып э, ишек алдына чыктык. Анда инде чирәм, шундый ямь-яшел чирәм, яхшы гына шундый нителгән, шабылган. Яшьлерәк, яшьлерәк дим. Шабылган, киселгән.
Нәрсә белән? Газон кешекүбен.
Әйе, димәк, кискәннәр. Һәм шунда утырдык та, күккә карап, Китап алып машинда кулга һәм шунда якында теге куян сикереп китә. Кыргый. Шунда миңа бик шаккатырган иде, шул кадәр матур җир. Ул, ул сәерсенми.
Амирга менә бу куян йөреп йөрү ул гадәти. Ну, ә мин аның эмоциясен хәтерләмим, чөнки мин үзем шокта идем. Куян, куян. Әйе.
Беренче тапкыр чит илгә чыгу һәм миңа шунда Хельсинки ул бит кечкенә генә шәһәр. Ул менә якын тирәдәге яшәүче кешеләрне үз эченә алса, шул миллионга бәлки җитәдер. Менә аны ул төгәл сан түгел, аны тикшерергә кирәк. Һәм ул яктан э, алга да киткән, чиста да, матур да, ничектер менә э, үткәненә дә яхшы итеп карыйлар. Мин шунда бик э, фин халкына һәм гомумән анда яшәгән татарлар минем дустыма, менә ул гаиләгә бик гашык булган идем. Һәм Айда да инде Шул, ау, шул бу безнең беренче чит илгә чыгу уйлап кара. Бу бик кызык булды. Әйе, э, шунда менә әле дә оныта алмыйм, шунда урам буйлап барасың, кахва исе, ул вакытта бездә вообще беркем дә кахва эчми иде. Һәм бер биш елдан соң ул безгә килеп җитте менә ул трендлар, ниләр. Менә Ул моменттан бирле менә без Вахит абыйларның гаиләсе белән Әмирнең үзе белән генә түгел, ә менә аның әти-әнисе белән дә дуслашып киттек. Шундый алар монда кунакка килгәндә аралашып, нитеп, дидер, бергә аларның авыллары буенча Нижгарда, Нижгарга сергачлар буенча йөрүгә дә чыгып киткән идек әле бергәләп. Шул кадәр мин аларны э, Якын иткәнсең инде. Якын иттем, әйе.
Алар да ничектер менә мине якын итте. Мин Аңлый алмадым, безне инде. Нәкъ менә безнең гаиләсен, гаиләне. Хәзер дә мин аларның э, менә гаиләсенең уңышларына шатланып торам. Мәсәлән, төпчек малайлары э, Илдар. Ул зәркән эшли. Ул шунда ук мин хәтерлим, Аидаға бүләк иткән иде, җыеп ниндидер мәрҗәннәр җыеп, шундый кулга кия торганымы инде, муенсакмы, хәтерләмим инде. Шунда бүләк иткән иде. Э, мин аптыраган идем, Әмир әйтә, менә аның шундый ние бар. Хобби була инде ул, или эшеме? Ул вакытта хобби иде, әйе. Хәзер инде профессия. Ә хәзер карыйм, Миланда анда яңа коллекция чыгара анда һәм э, исемнәр бирә татарча. Җил анда, шундый мин хәзер ялгышырга мөмкин исемнәрен менә коллекциясен каталогын караган идем шундый зәвыклы зәркән ясый һәм шул индустриядә үсеп китте менә. Ә ул кеп кечкенә менә шундый малай иде. Шундый Аидага бүләк итеп җибәрде истәлеккә. Шул вакытта инде белгән име, кая барасын барас килгәнен. Ну менә үсә алган үз юнәлешендә, аңа ошаган юнәлештә. Менә ул сәяхәт минем истә калды. Ә минем беренче шулай ук татарларга барган мин чит илгә, ләкин Төркиягә Искешәһәргә. 14 яшемдә. Менә мин Төркиядә бер тапкыр да гомеремдә булган юк. Чын.
Гел аптырый кеше. Чынлап инде. Стамбулда да. Гадәттә әйтәләр, менә син миннән сорадың, кая укыдың? Әйтәләр, син инде икенче гимназиядә укыгансыңдыр. Мин әйтәм, юк. Анда да аптырыйлар.
Лицейда, лицей кешесенә ошагансың син. Мин әйтәм, мин юк лицейда. Син сәләттәндер. Мин әйтәм, сәләттә бер тапкыр да булган юк. Лагерьда. Шундый И менә бу э, рәттә шул ук Төркиядә булмадым дип әйтсән, аптырыйлар бит. Ну, барып кайтырга кирәк инде. Дип уйлыйм мин. Кирәк дигәнне әйтмә.
Син миллионынчы кеше кем миңа моны әйтә? Ну, Төркия. Юк менә бармы?
Ну, шулай булып чыга да бит, не бармыйсың да бармыйсың. Сән Хәзер миңа күбрәк сәяхәтләр ошый менә э, спальныйдан залга, залдан кухняга менә шундыйрак. Юк, менә чыннан да. Э, менә хәзер син э, Ял, ял иттең ди, бер ял, ярты ел. Испаниядән кухняга йөрдең ди. Минем Менә кая гайрәтем барырый? чикте менә. Гайрәтем чикте командировкаларга йөри-йөри. Аны миңа озак вакыт Аида да менә ничек сөйләшеп киттек Аида турында, ул да Монда утыра куядыр. Әйе, воображаемый друг була бит. Воображаемый хатын. Ә, Безнең әңгәмәдәш булыр инде ул. Ул да миңа әйтә иде, ну, син шундый ма- кызык урыннарда булып кайтасың, дип. Ә мин кайтам эштән чыгып анда. Юл аз әле ул вакытта бит газелькага утырасың, чыгып китәсең. Барасың анда Перемнын авылына Бардага. Төнлә күрсәткечләр юк, каядыр шуннан сон спортзалда йоклыйсың, чөнки, ну, авыл юбилее. Анда нинди гостиницалар, ниләр. Ул хәзер дә теге аптырый, без э, сәяхәткә чыкканда мин әйтәм, давай, менә башкасына әрәм итмәбез акчаны, ну, мин әйтәм, гостиница яхшыны алыйк, ул Әйдә, әйдә, нәрсәгә мәйтәм? Юк, менә. Син Син аңламыйсың мине. Әйе. Мәйтәм, ышан миңа. Гел яхшыга син әле дә. Мин бик гайрәтем чиккән иде һәм менә конгресстан эштән киткәндә мин уйлаган идем, нәкъ менә сәяхәтләр миңа җитмәс дип. Чөнки э, ул вакытта инде Лондонга барып кайткан идем. Ул шундый бик каты мине э, гаҗәпләндергән иде. Кара башка башка илләрне хәтерләмим. А, Германиягә барып кайткан идем инде. Азиядә менә Урта Азия мине бик э, каты гаҗәпләндергән иде. Кайсы э, Казахстан, Үзбәкстан, Үзбәкстанның күп шәһәрләрендә менә мин анда бик шатланып күптән түгел генә Бухарага барган идем. Кайчандыр мин ул э, урыннарда йөргән идем, менә ул иске базар, иске өлешләре. Һәм ләкин менә гайрәт чиккән мин самолетка утыра алмый идем. Менә ул, а? Куркасың әле? Юк, менә мин беләм, Шул басымнар, ниләр, алар мине эштән чыгара. Арасың. Минем сәламәтлеккә дә ул тәэсир иткән иде. Бер мәлне мин ничектер менә Казаннан очасың Пермьга, Пермьнан очасың Германиягә, Германиядән очып киләсең Казанда, Казанда сине уже газелька белән икенче көнне башка нимә анда минивенма алып китә Әстерханга анда бер көн барасың юлда. Һәм кайсыдыр моментта ул теге турлардан кайталар бит. Кая чыгыш ясаганны аңламыйча йөриләр музыкантлар шундый хәл була бит Мин хәтерлим, ана Ильнардан сорарга кирәк ул.
Жанна Бадоева сөйләгән, Орел и Решканы алып барган ведущий. Мин говорит, утырам говорит самолетта, самолеттагы журналны байтып коктарып ди. Ой, каран ди, матур шәһәр ди, монда барып кайтырга кирәк ди. Жанна, без бит инде анда булдык дип әйттеләр. Без шуннан очабыз, алло. Ул менә шуннан соң мин китергә булдым ди. Чөнки мин инде аңламый идем, кая мин булдым, кая мин булмадым. Шулай шулай минем дә чуала иде менә шулай. Һәм кайвакыт бер шәхәр бер нәрсә өлгермисең карарга анда барасын каядыр алып баралар юлны да күреп өлгермисең шунда тәме бетте сәламәтлеккә тәсир итә башлады һәм менә киткәннән соң ә, мин ерак түгел яшим менә китапханәдән китапханә яшәү урыныбыз ә, ширек күл безнең ерак түгел менә паркы минем ничектер менә шушы өчпочмак Ка калды инде синең. Өчпочмакка калды.
Әйе, сәяхәтең. Һәм анда бит әле пандемия булды. Ә, анда вообще бер кая да чыгып булмый иде. Һәм беләсеңме, мин шул э, өчпочмактан тәм туба- табарга өйрәндем. Һәм миңа ул бик ошый иде. Менә күптән түгел генә тагын чыга башладык актив рәвештә э, командировкаларда китапханә эше буенча. Дагестанда булдыгыз бугай сез?
Юк, Чечняда. Чечняда буласыз. Әйе. Менә гаҗәп, мин Конгресста кая гына булмадым, аннан аермалы буларак мин бер, бер булмаган урыннарга бардым менә китапханә линиясе буенча. Чечня, Минск, э, ну, Грозный инде, әлбәттә. Э, Минск, ул Белоруссия, Мурманск, менә тундра, тоже кызык. Һәм шуны гына сөйләп бетерим, теге дөресен генә әйткәндә, ул Сәяхәт, аның бер шундый романтикасы бар, теге әйберләрне җыеп китү. Ләкин ничек менә дөнья эчендә дөнья, ни Рәхимбай әйтер иде, бу фрактал дип, һәм никадәр менә галәм зур, өскә карыйбыз, тегендә зур галәм, имә йолдызлар. Шуннан җир шары, Җир шары эчендә там кешеләр, күзәнәкләр, күзәнәкләр эчендә тагын галәм анда, галәм эчендә галәм. Анда инде атомнарга төшеп җитәләр галимнәр, ә оказывается, атомнар да әле ниндидер аерым галәмнәрдән тора. Менә шулай ук э, сәяхәт итү дә ул э, ниндидер кечкенә генә территориядә дә үзеңә һәрвакыт ниндидер яңа әйбер таба аласың. Менә Ширеккүлнең һәр чирәмен Һәр яфрагын беләм төсле, ләкин һәрвакытта да менә барган саен ни, ничектер ул миңа кечкенә сәяхәт кебек. Бер сәбиттә чыгасың, бер җәяү йөрисең, балалар белән, балаларсыз, төнлә утырасың. Бер яңгырлы көнне, бер кояшлы көнне. Әйе, бик, э, бик ямьле урыннары анда Бер көнне пицца ашасың, икенче көнне лимонад эчәсең дигән. Әйе, әйе, әйе.
Һәм шулай ук китапханә дә менә кешеләр әлбәттә анда килгәч тә бик каты гаҗәпләнәләр. Э, ләкин менә күнегелә бит инде көн саен әле мин анда теге яллар бик аз ну барыбер берәр көн булмасам сагынам һәм һәрвакытта да мин анда теге үземчә сәяхәт итәм теге озак офиста утырсаң кеше йөри торган уку залларына чыгасың ниндидер шундый сәяхәт менә соңгы өч елны мин бик аз сәяхәт иттем һәм ничектер бер дә кимсенмәдем теге сагынмадым сәяхәтләрне шуңа беләсеңме мин киңәш итәр идем Менә э, Казан буйлап сәяхәт итергә. Үз вакытында менә миңа Айрат белән Рәдиф, Айрат Кашапов һәм э, Рәдиф Кашапов белән Айрат Фәйзрахманов. Әйе.
Әйе, әйе. Шулар. Менә алар миңа Казанның күп кызыклы урыннарын ачкан иде. Яңа бистәне ачты менә Айрат. Без анда 3 сәгать. Мин булдым анда яңа бистәдә.
Аның шул экскурсиядә име? Бистә 2.0. Ну.
Менә нинди кызык урын. Утышкыч. Ничек без аны белмәгән идек соң? Менә белмим. Беләсезме, ул безнең тар фикерләүдән инде. Менә Казанда тагын бөтенесен күргән төсле. Юк, менә белсәм, әйе, Казан, мин бит Казанлы, син дә Казанлы. Казанлы, юк, мин Әтнәле. Син ә мин Казанлы.
Мин Әтнә районыннан.
Мин мин аптырыйм, мин Казанга килгән кешеләр Казанны яхшырак белә. күп очракта. Чөнки алар чыннан да аларның күзләре икенче төрдә күрә. Ә без ничек өйрәнгән? Өй мәктәп, өй университет, өй эш, шулай гына йөрисең. Бетте. Ә инде ул акыл сатып утырырга җиңел. Менә Казанны белегез дип кенә әйтү. Чынлап та ул монда яшәгән кешеләргә теге ни бу мәшәкатьләрдән арынып китәсе килә. Менә мин хәзер сәяхәтләрне шулай кулланам. Димәк, бу эш мәшәкатьләре, башка мәшәкатьләрдән арынып, теге трубканы алганда, гафу итегез, мин башка регионда, башка төбәктә, мин Казанда түгел дип әйтү, ул менә ничектер теге синнән җавапчылыкны ала. Ләкин менә сәяхәт итү дигәннән Казан чынлап та кызык, ул күп катлы. Күп очракта мин сизәм, яме кеше ниндер сәяхәткә китә, мин бит контент-мейкер, блогер буларак. Мин сизәм, менә кеше үзенең э, социаль челтәрләренә бер нәрсә дә э, куймый Казанда булганда. Китә каядыр, э, Төркия булсын ул, каядыр Италия булсын, и тотына 23-ләр фотографияләр куярга, постлар куярга. Ну, эмоции бит. Әйе, ә нигә син Казаныңда аны ук күрмисең? Казаныңда да нәкъ шундый ук перекресток, нәкъ шундый ук йорт, нәкъ шундый ук кешеләр. Нәкъ шундый ук түгел инде, аерыла инде. Менә кеше ничектер яклыйсы килә.
Үсәк ә? Кешеләрне, яклыйсы килә кешеләрне. Ә мин әйтәсем килә, дуслар, әйдәгез күрергә өйрәнегез үз шәһәрегездә дә ниндидер матурлыкны. Бүлешегез. Күрәләр инде Казан инде ничек. Әнче бен со... Казанны яраталар, Казанда яшәүчеләр бик. Ну, менә мин күрмешсез соганнарым менә шул фотога төшереп йөргәннәре. Кое инде. Минем бер аккаунт бар иде. Үзең алып барадың. Әйе, Казан official дип атала иде. Мин шунда Казанның матур э, фотоларын куеп бара идем. Анда 10 мең язылучы җыелды. Шуннан соң мин менә үземнең ахмаклык инде. Әйтәм, менә минем алып барга вакыт юк, кем алып барга тели, я берәр файдалы проектка бирәм. Угу. 10 мең җыелды бит инде. Форум татарга биргәнсең дигән диме? Юк, бер кемдер форум татар инде. Былай да аккаунт бар иде бит безнең. И э, шунда бер малай мөрәҗәгать итте дә, менә исемен дә хәтерләмим. Ничек биргәмендер мин аңа. Почта үзгәрде. Ул да почта, ул почтаны белми хәзер. Мин анда язган идем. Нәрсәдер ул анда маташтырган да, менә хәзер э, ул ябылмаган, нитмәгән, башка кеше дә алып бармый аны. Ләкин менә э, Керәген яңа, алмас. әйе, яңа сер сүз җибәрелә торган имейл үзгәргән, шуңа кереп булмый. Менә ул вакытта бик күп шундый аккаунтлар барлыкка килгән иде, кешеләр үзләре дә салалар иде. Һәм мин анда кешеләргә әйтә идем, менә э, теләк булса, менә шундый хэштег куегыз Казан official, яисә отметка. Мин сезне чыгарам үземдә дип. Әлек бар ит шундый репост дигән әйбер бар. Ә, иә, иә, иә, иә.
Бик күп кеше куя иде, монда мин син белән килешмим. Просто синең теге бер круг. Әйе, мин мин күргәннәрдән, мин аралашкан кешеләрдән. Шул шул аптырата миңа. Менә мин Аллага шөкер бик э, э, ул яктан везучий, везунчик. Конгресста эшләгәндә минем тәрәзәләр чыгып тора иде опера балет театрына. Менә аңа игътибар итәргә э, чакырам. Ул бит татар бизәкләренә бизәкләре белән тулган. Ул Гайнединов дигән э, архитектор. Ул шуны инде баш архитектор. Сән Фәйзрахманович дигәндер монсында. Или үзең белдеңме аны? Юк, мин моны Саначинның китабында укыдым. Э, шундый китап Киңәш итәм, ул безнең китапханәдә бар. Кереп чыгасы булыр.
Мин теге нативно э, гына.
Теге светофор кызыл яна да бар бит, сэндвич кешеләр шундый, реклама белән чыга. Мин дә хәзер шундый кеше. Әйләндереп торасың.
Китапханәдә бу китап бар.
Килегез, алыгыз. Менә Саначин ул архитектура турында яза. Э, китап чыгарган ул чынлап та бик популяр иде. Ул вакытта э, Гүзәл Фәйзрахманова дигән бер искусствовед Шуннан алып торган идем, укырга бизәккә баткан. Шул иде. Ә хәзер мин э, милли китапханә бинасына карыйм. Ул Ленин мемориалы булып төзелгән бит инде. Барыбер менә ул Хөррият кышы, Стелла һәм аны тагын теге астын пыяла белән япкач, ничектер ул шундый теге э, җирдән күтәрелгән сыман. Ул яктан миңа повезло. Э, мин гел шундый Казанның матур якларын күрәм һәм мин җәяү йөрим. Шунда Аида белән һәр вакытта да без ничектер бәхәскә керәбез ул әйтә. Менә тагын карны җыештырмаганнар. Әйтәм, ничек җыештырмаганнар? Менә мин чыктым, мин әйтәм. бөтенесен киресенчә мактадым әле менә бит җыештырып куйганнар ул әйтә син син нинди юллардан йөрисең соң әйтә президент йөргән юллардан йөрисең дә әлбәттә чиста большая красный урамы әлбәттә беренче чистартып куялар анда ул әйтә син әзрәк шәһәргә чык теге шулай э, бәхәсләшәбез рекламада юк бит монда үзәктә Әйе. Э, Белмисең дә, нинди чаралар узганы кайвакыт теге миңа сөйлиләр, менә шундый чара уза шәһәрдә. Бөтен җирдә сөйлиләр. Әйдәм, кем сөйли? Кая сөйли? Бер кая күренми. Менә шуңа күнектем. Менә э, матур яклары бар чынлап та Яңа Бистә, менә Киров районы. Киров районы ул бердән-бер мин яшәмәгән район Казанда бугай. Ә авиастрой?
Авиатөзелештә минем балачак узды. Ә жилка? Беломорская урамда.
Жилка ул аерым район түгел бит. Авиастрой булып авиатөзелеш. Авиатөзелештә.
Ә, мин анда яшәдем, Беломорская урамда. Кеп кечкенә вакытта яхшы беләм ул районны. Шуннан соң ә, Мәскәү районында, гимназиядә. Шуннан кварталда яшәдем. Яңа Савин районы. Шуннан безнең, минем әниләр йорт салды, әле дә шунда яшиләр. Ул Идел буе районы микән? Угу.
Белмим. Совет районы белән бер тирәдә инде. Әйе, әйе, киселештә.
Совет районында укыдым инде, мин тоже саныйм аны теге чиктә булгач. Менә Хәзер яшим Бакитов районында, менә шул Киров районы былай кызык. Анда да йөрткән идек. Ә? Яшәп буласың киләме анда? Юк. ну, менә мин сешкәнем бар. Туристларны э, теге үзәктә генә тотмасыннар өчен э, хәзер уйлап табалар инде. Киров районында да нинди кызыклы әйберләр эшләячәкләр, авиатөзелешкә дәнсер төзәячәкләр, кеше күчеп йөрсен өчен инде э, туристлар. Анда гына, монда гына үзәктә генә кайнамасыннар. Имеш көндә дә монда да булып чыксыннар өчен. Минем дус кызымның ул Китапханә ачарга кирәк.
Ул районнарда яхшы китапханә. Безнең мәсәлән китапханә ул э, мин менә туристлар Биш балтада бит яхшы тоже китапханә. Әйе. Әйе. Анда Менә ул кирәк.
Безгә Кирәк. бик күп кеше йөри. Һәм э, дефицит икәнен күрсәтә шундый урыннарның. Менә яхшы шундый общественный ачык урын ачылган җирдә кеше күбәя. Һәм ул чынлап та шундый достопримечательностька әйләнә. Кеше йөри торган, турист йөри торган, кунакны йөртә торган. Әлбәттә, беренче чиратта Казанда яшәүчеләр үзләре Алар өчен ясасыннар иде. Яхшы урыннар күбрәк. Турист дип. Әйдәгез. Турист дип. Штансыз. Менә э, ул яктан андый урыннар менә безгә бик күп туристлар килә чынлап та, чөнки э, анда шул хәрефләр инсталляциясе дә бар, күргәзмәләр, ниләр, үзләре яхшы ясалган. Менә ул яктан мин хуплыйм. Юк, бар микән менә хәзерге вакытта Казанда э, яшәүче кешеләрдән кем сезгә кереп чыкмаган? китапханәгә? Бар, бик күп. Бар дип уйлыйсыңмы? Бар. Безгә бер 600 мең кеше э, елына килә. Һәм алар күбесе, күбесе дип инде э, бер өлеше, алар бит... Э, Мин, мәсәлән, 10 мең тапкыр киләм сезгә. 10 мең тапкыр? Китмичә йөрим.
Юк, менә Казанда... Димәк, 60 кеше 10 мең тапкыр синең кебек 60 кеше генә йөриме? Менә шул 600 мең тула. Юк, мин чыннан да Казанда булганда, мин вакытым булганда гел шунда. Очрашуларны шунда итәм. Әйе, әйе, әйе. Менә уку билеты бер 30 меңләп кеше эшли. Димәк, яңа кеше ел саен. Э, алардан кала теге уку билетын алмаучылар да бар инде, әлбәттә. Либо гына килеп китүчеләр инде. Моңга киләләр, мәсәлән, кахва эчәргә киләләр, Ильяс Гафаровка кереп китә керәләр инде студиясенә. Анда бит бар. Аларда юк име димәк, купа билет. Белмим.
Менә шулай, сәяхәткә кайтканда, э, беренче яктан, менә бер яктан э, үзебезнең төбәкне өйрәнү ягында инде мин. Аеруча, мәсәлән, мин үзем Әтнә районыннан. Әтнә Һәм- кайсы якта әле ул? картаны күз алдыма китерәм монда кукмара булса монда актаныш булса куярбыз менә кукмарадан сул якрак барырга кирәк нандырак ә, менә менә шунда ул вот вот вот вот ильяска ясыйсы була инде рәсем туры китереп менә э, әтнә ул бик матур яклар э, анда э, мары урманы башлана мары тайгасы дип әйтергә була һәм шунда илләт дигән елга

бала адымы булгандыр инде ул. Һәм анда бик куе урман башлана. Һәм аның эчендә менә шундый үтә күренмәле елга. Аны сплавларга йөрүче кешеләр белә. Ә менә киң җәмәгатьчелек бик бик аз белә э, иләткә э, бөек тау ашама, менә безнең ашама кереп буласын. Бездә анда Лесхоз авылы бар, менә шул э, э, урман эчендә тагын шундый мунча булган җире дә бар анда э, умарталар тора хәзер минем әти умарта шул урман эчендә тота ул нык матур урыннар менә син анда э, ретрит ретрит эзләп барсан да әйбәт ниндидер яңа урын ачам дип әле казанлылар аны аз белә нәзерә әйттем
нурбәк белән шешкәник ретритка барасың килә дип әйтте әйдә эшлибез ретрит шунда Эшләгез. Сине бөтенләй үгетләп булмый. Әйдә эшлибез дигән сүз ул. Давай тәбрис эшлә, оештыра әле дигән сүз. Оештырыгыз менә, эзләгез илләтен. Ничектер менә э, Эльза Набиуллина безнең дус. Э, ул ялгышмасам, аларны ничектер җыеп та алып барган иде. Нык матур урыннар менә. Имәннәр, наратлар, анда менә Җиләк бармы? Ул яктан җиләк дөнья бездә. Симим әтинең җиләк җыйганын күргән булсан, ул теге ул машина просто. Ашамчы җыя.
Кеше түгел. Менә болай. Кара җиләкне менә җыя. Белмим теге. Син үзеңә теге ашар өчен бер стакан җыясың, ул инде чиләк тутырган була. Менә ул яктан минем хатын белән алар туры килгән, алар җиләк җыярга йөриләр. Шуңа күрә синең хатының ярата инде диң. Әйе, әйе. Хөрмәт итә. шуның өчен генә микән? Яхшы килен икән ул якта. Менә э, киңәш итәм, илләтне истә калдырырга. Яра язып алдык, илләт булды. Ә тагы менә мисә мин яратмыйм нәрсәгә йөрергә Татарстан буйлап. Чөнки мин э, теге машинада узак барганда, автобуста барганда миңа хәлем китә минем. Начарлана. Күңел булгана. Шуңа күрә мин гел Туктыйсын, чыгасын, йөрисен.
Менә Илнар ул яктан бик әйбәт сәяхәтче. Кайсы Илнар? Илнар Фендер, э, А.
басист. Басист, ага. Яхшы Кытай шулай. сәнгать. Һәм Мәсәлән, ул э, барасын Чаллыганнан белә. Чаллыга киңәш итәм, кстати, барырга. мин булганым бар анда, я.
Беренче. Анда э, Утфест дигән фестиваль. тапкыр. Әйе. Менә ул событийный туризм тоже әйбәт. Э, Утфест дигән э, фестиваль уза. Аны Урбан Татар дигән минем крашлар ясый. Ярыймы шулай әйтергә краш? Краш дигән сүзне аңларлар микән? Краш инде краш әйе. Аңламаган кешеләр кереп карасыннар интернеттан. Яңа сүз. Или китапханәгә. Китапханәгә килегез.
Килеп укып укыгыз нәрсә ул. Менә Илнар белән барасың, ул күрә көнбагышлар.
Китик фото төшәбез. Әйдә, туктыйбыз.
Ярты сәгать көнбагыш арасында йөрисең, миллион фото ясыйсың, шуннан соң барып дальше китәсең. Менә ничектер шундый әйберләр э, нитә, юлыктырмый. Чөнки Утфест август вакытында булганга күрә, көнбагышлар инде үсеп җиткән. Әйе, әйе, әйе. Һәм ул яктан менә озак юлга чыксан, шундый туктала торган урыннар эзләргә кирәк. Илләткә барганда, мәсәлән, тарихи урыннар бик күп Әтнә районында. Беркем белмәгән менә ул бай йортлары, ниләре, алар хәзер инде менә Аның турында мин үлимдер бәлки шулай. Ну, күп кеше белә инде аны. Менә теләсә кайсы интернетта кереп карасын, әйтнә районда нәрсә карарга дип. Визит Татарстан мен нәрсәдер анда чыга. Бары бер аның фотолары нәрсә карарга. Анда театр бар бит инде. Театрга кереп чыгып була менә. Корабмы?
Кырыкмы чыгаргамы яки карарга? Кереп, танышып, бәлки представлениега, мәсәлән, Иләткә бардың, кич барасын театрга. Спектакль карарга. Ул бердәнбер э, Россиядә бердәнбер авыл җирлегендә урнашкан дәүләт театры. Ул халык театры булган, хәзер бит ул дәүләт театры. Менә авыл җирлегендә бер кая дәүләт театры юк Россиядә. Менә бит.
Мин белмәгән имеш. Әле бу әтнә.
Әле бу иң кечкенә районнарның берсе Татарстанның. Шул кадәр күп. Э, ә кая бармасың?
Менә кая кайсы районга кайтмасың? Акча бирсәләр дә. Акча бирсәләр. Бирсәләр барам инде. Кара, ну алай дип әйтмәс идем. Дөрес түгел алай әйтергә. Һәр җирдә ниндидер үз матурлыгы бар. Һәм сәяхәт иткәндә беләсезме, мине башка кешеләрдән ничектер, менә минем өчен ул беренче чиратта кешеләр. Барыбер аның нәкъ кешесе булса, сиңа теләсә нинди сәяхәт күңелле һәм кызык булып тоелачак. Менә күп сәяхәтләр истә калды минем һәм шундый кызык булды, чөнки безне безне анда көтеп торган кеше бар иде. Менә ул чит илләрдә бар Like Local дип аталган экскурсияләр. Һәм анда шунда яшәгән кеше алып бара һәм сине сиңа күрсәтә, менә син монда яшәсән, кайсы урыннарга йөрер идең. Чөнки бар бит инде туристлар ашый торган кафелар, туристлар йөри торган урамнар, ул урамнар буенча менә мин, мәсәлән, Бауманнан ерак булсам да, мин анда Вообще булганым юк. Ханума кафесына гына барып киләм, сагынып кайвакыт. Ә болай минем бер дә анда төшәсем дә килми, мине анда тартмый да, чөнки мин беләм, анда туристлар бик бик күп. Һәм ул яктан менә э, беренче чиратта ул кешеләр. Әгәр дә менә шундый кешегә юлыксаң, менә мәсәлән, э, күп кеше бездән сораган иде, без шундый актив рәвештә ял итәргә яратабыз гаилә белән. Менә хәят әле бер яшьлек кенә булганда Резейдин анда, Резейдин үз аңында иде инде, бер дүрт яшьләр булгандыр, дүрт-биш яшьләр. Без барган идек, мәсәлән, машинага утыртты да бер малай, Алтай буйлап алып китте безне. Без анда барган идек бер э, лагерь кебек урынга инде. Ул әйтә, әйдәгез менә барабыз анда э, Монголия ниләренә кадәр. Э, даласына кадәр. Һәм без кечкенә бала белән әле кешеләр курка бит инде. Барып, нитеп, менә аларның э, гомерлеккә истә калган хатирәләр ул. Анда хәятны кулдан алып барам, янында анда бөркет Аны хәяттан ун тапкыр зур. Ул просто хәятка карамады, чөнки слишком кечкенә ит. Чөнки слишком аз ит балада. Шуңа гына борылып караган. Менә э, шул кадәр э, мөгъҗиза, шундый ил әле ул безнең бишек булып санала бит инде төрки халыкларның. Һәм анда менә бик кызыклы хатирәләр. Без, мәсәлән, э, шундый биек өч башында кар булган таулар карарга бардык. Анда ул Алтайский Марс, Марс дип атала, анда кызыл туфрагы кызыл, әйе. Аны хәзер күп кеше белә инде, Алтайга күп йөриләр хәзер. Менә шунда хәтле бар, бардык һәм ә, барып җитмәкче идек шул Марска таба. Ә, инде кояш бата иде, шуңа күрә ә, якын тирәдә булган юртларга да барып урнаштык. Кердек, шунда йокладык, бик салкын иде. Мин теге безне урнаштырган кеше әйтә миңа. Син өч сәгать саен уянып утын ташла ди. Миңа әйтә, мин көне буе машинада йөрим алтай Өч сәгать саен төнлә уянып, син э, утын ташла буржуйкага ди. Ату балаларың катачак ди. Прикинь, и, и даже китеп бар. Мин Аттыңмы белмим, соң? ничек менә Аттыңмы? өч сәгать саен уяна идем чынлап та. Кирәгеннән артыграк э, утын ташлый идем, пешеп беттек. Димәк, иртән торып чыгабыз. э, Хәят уянгач, мин дә уяндым инде, мин әйтәм, әйдә әзрәк ял итсен әле. Ул теге туннар астында балаларны алып чыктым. Карыйм, теге миңа кичә сөйләшкән кеше, э, теге карабыдай, ниндидер итләр пешерә, безгә иртәнге аш әзерли инде. Э, аның зур гына менә шундый Ит, ә, ит дим, эте бар. Э, ит, э, эте йөри монда. Тибетский мастиф мәллә ни шуны зур дип күрсәттек сиңа. Ну бик зур күренә иде.
Сыер, сыер кебек.
Әйе.
Сыер андый булмыйды. Казан кешесе икән күренеп тора. Тона максимум шундый була. Тона, тона яры.
Бозау булала. сыйыр бер ничек таңдый була алмый ничектер мин шундый зур этне күрсәтеп күз алдына ләйлә оятка калдырма инде болгар радиосын тыңлыйлар бөтен татарстан Һәм э, шунда чыктык та, теге баш сөякләре тора төрле җәнлекләрнең кызыл китапка кертелгәндә Шуңа күрә кертелгәндә инде ул дин. Һәм сөйләшеп киттем инде мин бу кешедән сорыйм. Мин әйтәм, сез э, кайсы милләт кешесеме әйтә? Ул әйтә, милләт нәрсә ул милләт гомумән аңламый нәрсә ул милләт икәнне төшенчәне бәлки урысча э, әйткәнсеңдер урысча әйтергә кирәк булгандыр юк урысча инде урысча сөйләшәбез бәлки дөрес аңлатмаганмындыр гаеп миндәдер ул әйтә мин әйтәм нинди телдә сөйләшәсез менә үз туган телебездә мин әйтәм сез төрки халыкмы? Ул аны да аңламады, нәрсә ул төрки икәнен. Ул булырга мөмкин, бәлки теге яңгырашы башкадыр. Дөньяда төрлечә бит инде. Мин әйтәм, ярар, менә болай итик. Мин беләм теге гел бөтен кыска сүзләр, алар безнең теге уйгурларга кадәр бөтен халык. Бер ике өч шуннан башлана. Меңнәрчә километр.
Мин әйтәм, ай, мәсәлән, луна, ул әйтә, ай. Мин әйтәм, эт, Собака эт, ул әйтә, юк, ит. Мин әйтәм, а, ә мин әйтәм, мясо ит, ул әйтә, юк, эт. Типа.
Үзгәргән. И шуны миңа карый. Син каян беләсең ди минем телне ди бугай. Әй, ул әйтә, мин бит тилингит, тилингит халкы. Ул әйтә, син каян беләсең тилингит телен ди. Шундый санап киттек. Бас, бутыр, анда ат, шундый күп сүзләр э, уртак булып чыкты. Һәм бик аптыраган иде. ә, мин әйтәм безнең казанда тилингит телен ипили тозлы белүче мин әйтәм хайран кеше яши әйтәм без менә казан шәһәреннән без татарлар ул беренче ишеткәне казан турында да аларның ә, авыллар арасы берничә йөз километр 200 километр булырга мөмкин димәк менә казаннан чаллыга барганда син бит инде адым сайын Авыллар Авыл.
чыгасың, әйе. Ә монда юк. Авыл, шәһәр булырга, шәһәрчек булырга мөмкин. Ә монда менә киләсе авылга шуның хәтле ара, ерак. Ул ерак аралар Казахстанда да шулай. Теге бер ничектер барган идек, алар әйтә, менә якын гына озак бармыйбыз анда, 6 сәгать барабыз. Берсе юк.
Караганда дигән шәһәргә барган идек. Уральсктан. Юк, минем әти-әниләр барып кайткан Җай ие, Алтайга. Һәм мин дә шаккаттым. Алар беләләр, әти белә инде әлбәттә. Анда э, төрки тел икәнен. Мин генә ул аңгыра теге белмидерем. Һәм әти әйтә, син белмәгән имени диде анда хатын дигән э, елга ага. Бөтен әйберне бөтен Хатын. Хатын, хатын бит инде, хатын, хатын. Ну, төрле. Кара, мин алай уйламаган идем.
неме юк менә фиксация юк неме ну без задорник кебек любой сүздән дә татар телен чыгара алабыз инде беләсеңме әйе юк ул чынлап та шулай ул безнең бишек менә табигате ягыннан уникаль урын дөресен генә әйткәндә һәм андый уникаль урыннар күп менә без аны мин аны нигә сөйли башладым шулай менә э, кешесе табылды ул малай менә мин аның исемен хәзер хәтерләмим кызганычка каршы менә мин аңа әле дә рәхмәтле Күп кешеләргә мин аның контактларын биргән идем. Ул вакытта әле шуның хәтле тренд юк иде. Алтайга йөрү галәмәте аның кадәр киң, киң таралыш алмаган иде. Сиздеме аны могҗизалы урын диләр анда менә ничектер үзе. Ну мин эзотерикага э, ышанмыйм, но аның менә уйлап кара, син күрәсен яшелеккә баткан калкулыклар, әз генә барасың, күрәсен шундый э, кыялар дип әйтәләрме инде, шундый нык хәтәр, текә бер яшеллеге булмаган теге э, күкне тишеп тора торган таулар. Ә шуннан барасын менә әз генә анда кып-кызыл туфрак, ниндидер башка планетада сыман. Менә ул яктан гаҗәпләндерә. Менә бер урында бөтен дөнья җыелган төсле анда. Мин күз алдыма китерә алмыйм, мин барасым килә, хыялланам. Менә киңәш итәм.
Һәм без шулай итеп барган идек, э, шулай ук балалар белән Башкортстанга. Ә, менә мин анында реклама ясыйсым килә. Миндә бездән бик күп кеше сорады. Без анда яшәдек, мәсәлән, юртада ә, берничә көнгә. Без анда ялларда бармадык, ә менә гадәти эш көнендә бардык. Ә, без барып җиттек, көч хәл белән анда төштем машина белән аска. Тау итәгендә авыл бар. Шул авылда машина. Машина дип әйткәчтен син, әйтергә уйлаганым. Син йөртергә яратмыйсың бугай машинаны.
Юк, мин йөртмим. Аның ешрак хатын йөри.
Но мин э, ерак арага үзем йөрим. Ә. Авырлыгы төшмәсен дип инде. Әй, Айдыга. Мгм. Сиз дәшә? Ә, Һәм без анда төшеп җиттек э, авылга хәтле. Ә, Авылда сине пазик белән алып чыгалар елга аша, чөнки менә э, төрле яктан әйләндереп алынган утраучыкта Юртылар тора. Бу Бүздәк Суы районы. тирән түгел инде, н- суы бар барыбер, име? Әйе, син аны былай да чыга аласың. Менә э, ыштаныңны салып с- кына кирәк чыгарга. Менә шундый э, елга. Тиз Әйе. ага торган тау елгасы. Һәм э, бер яктан сине каплап тора э, таулар, икенче якта менә елга күрәсен, авыл. Димәк, анда интернет тотмый, электричество юк, Утын ягып ашарга пешерәләр, китерү юк инде. Бөтен юрталарда менә башкортлар ничек яшәгән, шулай эчендә менә пич кенә. Бугай анда теге заманча. Бөтен технологияләре сакланып эшләнгән. Менә син белсән, ул менә балаларга гомерлеккә калды менә ул истәлек. Һәм э, теге үземнең фикергә кайтып әйтәм инде. Һәм анда каршы алган кыз Ялгышмасам, аның исеме Айгөл бугай. Менә хәтерләмим. Юк, сиңа гафу ителер, ителерләр инде, син бит бик күп белән аралашасың, шуңа исемнәрне истә калдыру өчен бу авыр. Ну менә реклама ясыйм, Юрты э, Юрты в Буздя Бузякском районе дип җыярга кирәк һәм э, аларның аккаунты чыга. Ул чынлап та кызык аккаунт. Аның бер юртысы музей кебек. Димәк, ул ул мине таныды. Сез бит Тәбриз, э, ул Печән базарына килгән булган. Димәк, ул шундый этнография э, Этник культураны алга сөрүче кеше. Ә, мин дә э, тормышымның шундый бер өлешен багышлаган кеше буларак, ул да безнең проектларны күзәтеп белеп барган инде. Казанга килгән менә печән базарларына нигә? Ул таныды да, ул әйтә, менә мин беләм сезгә нәрсә кирәген. Хәзер Без анда, беләсеңме, килә кеше күрсәтә ничек итеп менә кисеп ала, менә моннан курай ясыйбыз. Без утырабыз резидим белән курай ясап. Шуннан соң бер сәгать тырышабыз анда ниндидер тавыш чыгарга. Ул бәлки ул 3 сәгать булгандыр. Ну уйлап кара, ул уйнап күрсәтә. Менә болай син анда теге 2 сәгать утырасын, электричество юк, телефон утырган. Син 5 көн
Нишләргә син тагын китап укыргамы? Әлбәттә. Китапта укыдык, нә, ләкин әйе, э, кура ясыйбыз. Шуннан соң ул әйтә, менә бу ук, ук менә болай ясала. Без анда 3 э, сәгать теге э, уктан атырга өйрәнәбез. Ә кызларга нәрсә күрсәттеләр?
Кызлар да шул гай бер нәрсә, нинди стереотиплар тагын. Юк, син риза иттең дип әйткәнгә күрә шулай аптырадым. Дим, каям да хәят. Әйе. Ну анда хәят что-то кызыксынмады ни белән. Аңа күбрәк менә ул җәнлекләр ат, Ә, ул ат бик яратты. Ул җәнлекләр ярата. Ә, әле дә әйтә, ничек микән анда актырнак? Мин әйтәм, нинди актырнак? Сондагы эт актырнак икән исеме булган икән. Шуннан уянып китәсен, чөнки нәрсәдер анда аста кыштырдый, Берәр тычканмы ул анда, йә анда йөргән атның муенында асылынып тора иде зур кыңгырау шундый ул теге чирәм ашый башласа йорты тирәсендә сине уята беләсеңме мин шунда итеп теге тирән итеп гомердә йоклаганым юк йортыга керәсең блэкаут дип хәзер бит ни алалар өлеңгеләр алалар шундый менә бу студияда кебек ә анда

башкорт милли киемен киеп, аларны менә алар турында сөйләп, шуннан сон Шульганташка барып, анда дөньяда менә ул бик сирәк җир, җирдә, ә, менә инде хан заманда да түгел, ә первобытный кешеләр менә ә, тау куышында ясаган бит. Әйе. Шул рәсемнәр менә анда бар, һәм Франциянең ниндидер тагын бер Тау тишегендә бар. Уйлап кара. Шана.
Башкортларда Һәм... бер булырга мөмкин. Әй, һәм Әйе, яхшы.
Юк, мин шуны бирелеп сөйлисең, шуңа күрә мин теге Китапханәчеләр һәм башкортлардан көләргә ярамый минем янда. Хаф итегез, башкортлар.
Әйе. Һәм ә, менә ул кызга мин бик рәхмәтле. Аннан соң килде бер егет, ул э, кумыс чыгара икән, төрле кумызлар э, Татып карадык. Белмим, менә минем гомерлек кәестә кала. Бассейн, җылы бассейн юк. Чыгасын менә шул сап салкын әле малай минем балалар коенырга ярата. Алар дип менә шушы сап салкын э, елгада коенырга туры килде. Көн саен. Менә беләсезме, мин шундый күп энергиядән дә Ә, миннән хатын да сорый иде, тәбрис ничек иренмисен син менә? Ошаганнан соң бадминтон, бадминтоннан соң лодкада йөргә, лодканы шуннан соң үз өстеңдә менә болай алып барасың. Бер көн эчендә, кире...
3-4 көн яшәгән кебек булып чыга инде, димме? Әйе, менә көн сузыла.
Бер гомер булды ул менә.
Э, һәм менә мин бик рәхмәтле, чөнки менә ул кеше аңлады безнең менә шундый ниндидер теге тирәнрәк погружение теләгәнебезне. тоеп, менә ул безгә шундый, бәлки башка кешеләр анда барса да, күрмәгән әйберләрне күрсәтте. Менә ул бөтенесе кешеләрдән инде сәяхәттә.
Безнең яңа сәхифә, яңа сәхифә түгел, ә яңарылышкан сәхифәбез бар. Син ничек карыйсың юрауларга? Юрауларга ничек карыйсың? Юрауга
Ышанмыйм.
Ләкин безнең юрау бар монда. Без монда юрыйбыз, кызык итеп эшлибез без моны имә бу юрауны. Чөнки безнең э, бар э, синнән сорау көтәбез без. Нинди булса сорау уйлап тап, пожалуйста. Аны Ачыктан безгә әйтергә кирәк һәм кызыксынган булырга мөмкин. Кемдер глобаль сорау бирә монда безнең кунакта, кемдер шәхси сораулар бирә. Э, нәрсә сине кызыктыра? Һәм без аны юрап алабыз. Җавап табабыз җырдан. Биш җыр бирәм сиңа сайларга. Ул җырлар син аны әлбәттә беләсең, чөнки алар Yummy Music лейблыннан. Һәм син әйтәсең, вакыт җырны сайлап аласың һәм вакытын бер минутта ничәдер секунд дип әйтсәң, мин ул минут шул вакытка китерәм дә Басам плейга һәм безгә җыр юрап бирә, җавап бирә синең соравыңа. Ул сорау кемгә юнәлгән? Каядыр галәмгә.
Галәмгә. Әйе.
Димәк, бу минем белән бәйле сорау түгел. Синең белән бәйле сорау булырга тиеш. Ә, димәк, мин сорый алмыйм мәсәлән, Ләйлә кайчан әни була? Сиңа кызыкмы бу сорау? Нигә юк, кстати, әйдә тикшереп карайым.
Әйдә мин риза. Әйдә, әйдә мин риза. Все килеште.
Миңа үземә кызык. Э, биш җыр. Э, Сайлап буласын берсен. Кем безне уята? Кайнар төркеме әлбәттә. Рөстәм моң юк дигән э, спектакльдән. Кайда син? Юсуф Бикчәнтәев белән Зуля. Сәяхәт

Әне яш шушы. Базында бенәсен, ын һәм шикәр без аның монда. Дегәрмәннәр туктыра утара кыямәткә кадәр. Кыямәткә кадәр. Әйбәт бу, килешә. Килешәме? Әйе, кыямәткә кадәр. Әйтәм бит, юрау гел.
Гадәттә теге э, с- сорыйлар, э, ну, экскурсия йөрткәндә китапханә буенча мин аларга әйтәм, менә без безне башка китапханәләрдән Республикада аерып тора, без китапларны ахыр заманга, кыямәт көненә, зомби-апокалипсиска кадәр, менә кем нәрсәгә ышана, шуңа кадәр саклыйбыз дип шаяртам, шундый мәзәк бар. Бу бик универсаль яхшы җавап, кыямәткә кадәр димәк. Рәхәтләнеп тагын бер тапкыр бу җырны тыңлаячакмын һәм рәхмәт Рәдифкә, Рәдифнең шигыре юрап бирде. Көтәбез алайса. Рәхмәт, Тәврис. Исән бул!
Ләйлә.
Кайнатма.